Mera kawuono. Hey. Kawuono lamo notwere. Mm. Lamo notedore. Mm. Hey, lamo nochwakore kawuono. Kawuono lamo nochwakore. Mm. Kendo pamo cha. Mm. Eh, kata ni bich moko moluwore. Duogo duog ne. To gimoro amora wayudo.
Hallelujah. Wayudo. Hallelujah. Maonge wach machielo mochakwa koso. Mm. Mm. kendo eh, wuod ogusu yo ma kawuono nopamogo ne nyasaye cha mm. kawuono nopamo pamo ma serious mm, mach winjo ni pamo ma nigi kore katache
baba to ito to iluongi ni ng'a
an iluonga ni evangelist eh, brother nyarombo ozum kapeta Oh. Eh. Ah. Ando be nyithindo matinende gi nyithindo matinende gi eh?
wan ema wawuok e god kwach ing'e god kwach Eh, Mm. kwacho- waheroga dhi lamo. Eh, Mago God- joyiewa ma Mikael. god kwach e rogo moro kanyo Eh, iluongo ni rok kanyo kanyo jeff kanyo mwuogi mondo abi ariwra kodu nikech aa mabor Ah.
Ma kono bor. Owach ni kuma ji ariyo adek kata ang'wen ochokore. Hmm.
Koro ema ogola hmm. mondo abi ariwra kodi. Hmm. Koro akoni kapok wakere ma ng'ato ka ng'ato odok kuma oaye. To ne wabede uru piny ne diya. Mana diere. Mana diere. Ne diya. Nok adwa ni mondo adhi kok wawacho kodi. Mana diere.
Erokamano.
Ing'e ni Nyasaye wacho ni ka gimoro chandi. Yeah. To in gi jatich ruoth machiegni. Eh. Oyieni mondo ibi iwuo kode. Ulos weche. Mondo otudi gi Nyasaye. Ulos mm. weche go.
Koro wuoyi matin. Eh. Isekonyori. Isekonyori, isekonyori.
Amina. Wach wachino.
Hey. Nyasaye owinji mondo walem. Awinji sana.
Wachno to wabro mana wache kodi. Ah, mana mamuol. Ok luwo lemo. Ah ah.
Mm. Ok odwa lemo. En mana wach mamuol mwana mobro wacho kodi ji ariyo iwinjo. Mm. Awinjo.
Eh. Mm. Koro ah, Blitius. Yaani maler.
Kaka in father kalori kaka kawuono ro nomako ji. Nikech ne odwa twere kawuono. Mm. To an bende roho nomaka. Mm. To ok kata ni e yo marach. Mm. Nakwayi gi chuny maler ni kiyie nikech aa mabor. Mm. Ing'eyo god kwach kuma aye koka koka buk kamin Jeff koka siling' prabiriyo. Koro nakwayi ni e sadaka kaka ne roho maka magolo sadaka mang'eny cha. Kauru 50 tuduog na 150 ta idhi ga piko mondo adhiyo Koro ne. nikech eh, eh, kocha bora idhi gi mia tasa ng'ato gi 50 bob. Koro ne
wach mar sadaka wek wuoye. Sadaka no kendo kima kichaki wuoye ka. To pesa na pesa mana golo 200 ni takonu ni mondo ukaw 50 bob mabe ok uduog na duoga 150. Ok adwa da goyi gi piyawi omera abiro kuong'i. Wach sadaka pok wadwa wuoye sani be kik iwuoye be kama ne gimokeli ka to chwa kuom fedhe. Koro chame. Kanisa chopo kata koko tado materials koko keka ya chapo kata koko tado. Ne ne omera okabra mi pia okodwa mi gwe gine ne piga nyalo mi akuong ka yem nono waket ma piny. To kuduog ne duoga 150 ka duog na wa mia wasai. Wach pesa we kuoye mosegolo sadaka ne chakothi dhi. Wuoth gi tiendi idhi dalau piny bro lil. Wasadaka ng'ad kabisa ng'ad oko kabisa kabisa. Hai. Koro uchamo 200 en mana golo kuom kuom ron kuom Ok igo kiano. ok achamo mano gima ichiwo happy bro yudo. Alemo ni kidhi dhi amera dhi dhi dhi dhi. Chungi chungi chungi. Washa laki chaki we kabisa ingat ne ken ken Ok we- imiya- we Santos labo sara bata sakura na. To kimia wa mati. Dhi dhi dhi dhi dhi dhi.
Ngini rosa ni kwa. Kauru wa kada 150 mondo ugine ne. Omera dhi yo bwana.

Ka owacho ni ni roho ema nomiyo okone ni mondo ogol sadaka mang'eny kamano. Bong'e ni roho ema nyalo chako kuong'e kendo. Ay ay ay ay ay. Nyathine bro nyoyo chi ne. Ing'e ni gi ing'e ni gima otimore no kik chak timre kendo. Jadolo, ang'o jatich ruoth? Beda ne ka.
Kendo ne Ma, ma, ma, ma, ma sadaka. Ma e sadaka mane ole pi yawe. Kelka, kelka, kel sadaka ka.
Mila osebedo e kanisa. Tung'eyo kaka kaka sane piny dhi. Gik motimore ka mok mora kabisa kabisa. Mm. Kabisa kabisa.
Ang'o motimore jadolo? Dongi neno reverence ngane ma obedo ka ja yie wa moa god kwach moa god kwach moa kia kona ko ngane ni mobedo we ka eh. Ochako obiro ka owacho ni ogolo sadaka mang'eny, wadwok ne sadaka. Dwa ng'ina ni ogolo siling mia ariyo moko wacho cha. Hey, ogur jachien, jadolo, od Nyasaye kosekele pesa, mm. ok bandhi. Kamano.
Ono wach matuomo roho. Ok. Kata chako wacho ni ni roho moko ni ogol, bong'e ni roho nyoda okung'e kendo. Mm.